Amser nawr i ni ddal lan gyda brenhines y gadgets, Rhi Morgan. Helo! Rhi!
Helo! Mae 'di bod yn ry hir.
Ond gwbo mae 'di bod bach o stal diwes fi fi 'di bod 'ma. O di glei. Stal dim coron 'da fi yndo fe? Na. Dal i aros. Falle falle erbyn tro nesa fe. Nawr ma' deryn bach yn gweitha i bo' ti 'di ca'l swydd newydd. Odi ma'r deryn bach 'na'n iawn fi wedi ca'l swydd newydd diolch yn fawr. Odi fi'n gwitho i Nokia nawr so sgwennu am ffôns Nokia. Ond ti dal yn mynd i allu cael gafael yn y gadget diweddara? Hi Becsa, hi Becsa, byddai ddim yn frines y gadget, so sdim gadgets da fi, so mae digonedd da fi ddangon chi heddi. Hwri! Wel, ni am wneud pethe ychydig bach yn wahanol wythnos hon achos mae chi, whare teg iddi, wedi paratoi ychydig o dips i ni, ambyti shwt mae edrych ar ôl eich teclynne, gan ddefnyddio pethe allwn ni ffindo rownd y tŷ, ie? Ie, yn union, defnyddio pethe rownd y tŷ, a'r peth cynta ni'n ddefnyddio yw Pasta beth? Na, fi'n gallu cadw dy ddyrnau di'n lan. Mae yn gallu cadw dy gadgets di'n lan. So, ti'n rhoi unrhyw basta yna, jyst rhoi fe dan bach bach bach, ti'n maint dewyn fach di. Wedyn rwbo fe mewn i'r gadgets. So mae'n ddebynd o'n, ti'n meddwl, keyboard, beth fel la, i gael rwng mewn y botwnau, jyst rwbo fe mewn. A dydw i'n mynd i newidio'r teclyn o gwbl, nag yw e? Na, dim o gwbl. Bydd yn falus os ti'n rhoi fe ar y sgrin. Bydd yn falus wedyn. A wedyn ti'n gadael e am tipyn bach, sychu fe off, A wedyn, co na, sgleinio i gyd. Sgleinio. Hyfryd. Wel, fyddai'n mynd ar Bron fel newydd.
Yn gwybod, ti'n llenio fel dy gamra, ti'n llenio gyfrifiadur, unrhyw beth, mae fe'n iawn i ti'n llenio rhywbeth. Perffaith! A sbel yn rhatach fyd na'r... Lot, lot ratach na pethau ti'n prynu gynnau gadgets yn arbennig ar gyfer neud hynna. Oce, newn ni symud mlaen i'r papur ffoil ma sy fan hyn. A beth yn union ma hwn yn mynd i helpu ni allu neud? Wel, beth ma hwn yn gallu neud yw i ti gael signal gwell ar gyfer mynd ar y we. So gweud bod router right. ti, mm -hmm. so mae wifi da ti yn y tŷ, ond ti'n gweld dyw'r signal ddim rhy dda, gweud bod y router yn ngornel y stafell. Bod ti'n byw yn y top. Neu bod ti'n byw lan loft, yn gwybod, mm -hmm. mae dy ffrind i'n joio internet lawr llawr, so ti'n cael mynd ar y we. Okay. Wel, ti'n defnyddio'r ffoil, a mae'n ni wedi gwneud yn gynnau. Wow. A wedyn ti'n rhoi o e lawr, gweud bod ti'n ngornel y stafell, drws nesaf router, wneud y signal, fynd fyna, bwrw'n erbyn e, a wedyn bant y ti,

Paid poeni, fi'n dreifio fan hyn i ôl bach o ddŵr. Reit, beth sy'n mlaen da ti nawr Rhi? Wel, gweud bod chi nawr yn cael ffôn symud a bod ti'n mynd ar y diwyliau a gweud bod ti wedi ngofio bod y ffôn yn dy drunks. Ie. A ti'n nid o mewn i'r pwll nofio. So bod ti'n mynd i roi ffôn na mewn fan...
Mae fe'n mynd mewn. Ond, peidiwch â phoeni, mae bowlen o reis da ni. So, rhoi dy ffôn... Wrth gwrs. ...rhoi dy ffôn syth mewn i'r reis, tynnu'r sim card mas o'r sim card da ti mewn yna i gadw dy holl gontacts i gyd, rhoi'r reis ar y top a wedyn... Mewn cwpl o oriau, bydde'n sych a bydd ti'n defnyddio fe fel bod e fel newydd. Wel, diolch yn fawr, tip tip defnyddiol iawn fan'na. Os oes reis 'da ti yn dy fag ar gyfer y traeth, wedyn ti'n iawn! Dyma beth ti isio ni wneud.
Diolch yn fawr i ti am baratoi'r tips 'ma. Ond ti hefyd wedi dod â'r teclynne diweddara ar ein cyfer ni. Be sy 'da ti heddi? Wel, ma' meicroffon 'da fi o'r enw y Yeti. Ocê. Ma' Sony Bloggie sef camcorder 'da fi, a ma' rwbeth bach 'da fi, sai'n gwbod os ti 'di clywed amdano fe, Yr Apple iPad. Na, na. Wel, rhaid fi ddangos i ti. Fi ffili aros i weld yr iPad 'ma. Ond am y tro, diolch yn fowr iawn i ti. Rhy Morgan.